Häzir size gorkunç bolup durandyryn, ýöne. Bajy üçin bir laýk üç ýüz altmyş bäş manatdan üç ýüz elli bäş manat diýdiňmi üç ýüz elli bäş manada düşýär skidka bilen şeýle bahasy müň liradan skidka bilen ýedi ýüz lira düşýär gowja sahran dedi balyň aklym meňsi gaýtalaýan sözlemi Onuň gelip bary üç ýüz elli bäş lira düşýämi diýip tutýaňyz. Ýok, manada düşýär, manatdan hem köp soralýar. Şular ýaly uly beden, takym uly bedendir bular, batdal, balagam ine şular ýaly, materialam lýon, üç sanagam reňki bar. Laýk basyp gollamagyňyzy haýyşt etýäs. Bedenlerem bar, arkaýyn gelip alyp bilýäňiz ine. Reňk saýlaýança şu zatlaryň gelendigini habar berýäs, bahasy sekiz ýüz lira, skidka bilenem.

Bitim materialy bar, sumalan laça çenli iki ýüz segsen sekiz manada düşýär ene şu. Muňa seret. Bäş kilojik pagta, bäş kilojik alsaňyzam ugradyp berýändiris. Laýk basmanam ýatdan çykarmaň. Basyň, göni türkmen manadyny aýdýan laýk bassaňyzlaý. Basdyňyzmy? Iki ýüz alty manada düşýär şu. Köýnekler. Ine, şu görýän köýnekleňiz iki ýüz alty manada düşýär. Indi türk puluny aýdýan. Asyl bahasy Bäş ýüz segsen. bäş ýüz segsen asyl bahasy, şu wagt skidka düşen bahasy Dört ýüz on. dört ýüz on lira düşdi. Egnimizde-de geýip görkezerin meselem men şuny. Köýnek, e, futbolka köýnekler Lacoste, ondan kim bar? Polo. Polo bar, garaz gowja reňklerem bar, üstümizde geýip görkezeris. iki ýüz alty manat bolýar razmerli razmerli smollan iki saç içinden nemeleri bar bedenleri bar sag boluň Genje, bu aşatlar toparlap ýörse, hä, deporny zady. Ine, serediň, şu wagt skidka wagty alyň. Ine, şuň öz bahasy 150 lira. Ine, şu üst aşagy, şortik maýka, hä.

Ene. Kargodan ben de sipariş verdim. Çok güzel. Sağ ol. Taňry ýalkasyn. Arkaýyn kargodan ne şu gün hem zakazlaňyz. Alýas kimden şular görkezeli akylym. Ine serediň. Şular ýaly gyzlar üçin gowja balaklar bar. Bedenli reňkler hem bar. Ine görşüňiz ýaly. Şu gün gijä galyp nesip bolsa hemmäňiziň zakazyny alýas. Ine şular ýalyjak gowja balajyklarymyz hem bar. Bizde kän zat bar. Bärsi ýokarky etajymyz ýöne gelip aýlanyňyzok. Aýlanyp görüň. Ondan soň görersiňiz. Geliň aýlanyň gowja görkezip bilmeýän, ýetişip bilmeýän kän zatlarymyz bar. Ene. Geliň akylym. Görýäň näme ýatypdyr? Okat okat. Wajy çün diýä laýk goýýas diýä diňe diýä. Jana. Güler ýüzüň gülsün. Akylymy serediň. Şular ýaly gelde wajy görkezde şoňçy sen bulary görkez. Şular ýaly köp hereketli bolmaýan sadaja gowja şular ýalyja ussa şagy. e, takymlarymyz bar. Gelip men mara diýýän köp zadymy size görkezip ýetişip bilemzok. Siz gelip arkany aýlanyň. Ine şul wideomyzy sahran edip alsaňyz, ine serediň. Şu wideomyzy sahran edip alsaňyz, geleňizde şu wideony görkezip alarsyňyz ýaly. Renk görnüş kän, ine şu elimdäkiliň her hilege renkleri bardyr. Ine, bulam renkleri bar. Alýo gerekmi, o gerekmi, bu gerekmi? Arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Prosta diýşim ýaly, gaty kän zat bolany üçin ýetişip görkezip bilemok. Şonuň üçin özüňiz gelip ýa-da şu wideony sahranda edip alyp çyka. Janlar laýk goýsaňyz aý bakja goýmaň gerekdäl. Eýsem gowja sulanýan džinsiler geldi. Özem gaty kän şuny ýuk üstüne ýuk gelýär indi bara oturyp reklama etmek. Şu da reňkleri. Buda reňkleri. Şu gün adam kän boldy. Magazynda şu adam kän. Zakazlaňyz şu gün gije ona çenli galyp alýar gyzlar. Arkaýyn bolup bilýäňiz mähribanlar. Şu gün ine bular ýalak ýubkalarymyzam geldi. Ine ondan soň

Krop diýilýär şuňa. Uly gyzlaňky eken şol. Men Aýmeleňkimikä diýsem, hawa, bedenem bar akylym. Krop eken şu. Şonda büyük beden alyn. Ha boldy. Ine bar şular. Ondan gutarmady. Şuny köp soradyňyz. Bu da geldi. Ýöne muň gynansagam diňe şular ýalak pembe reňki galypdyr. Gutarmady. Bady geçmesinler. Onuň bular ýalak. Bu geldi. Şuda gowja. Ine. Cinsi bilen geýmäne. Gowja ine. Ondan gutarmady. 64 manada gelýär manatda. 64 manada gelýär eken. Ýene gutarmady.

Ýük geldi kän ene. Ýene geldi. O zatlar geldi. Takym gül ýüpekler geldi. Ondan soň Gowşa täze takym geldi. Ykgam şuny açyp görkezdiler. Şu tarapda, şu tarapda. Hawa. Täze bular. Özem uly adamlara da bolýar ýene. Bedeni nemeje. Näme şu? Hawa.

Bir gök reňki bar. Ondan soň gara reňki bar. Başga model ýalyň. Haw, bu gül ýüpekde. Hä, bu ýa modelni bala. Bu batdan öýdýän. Gaty bat, uly beden, batdal. Şu elimdäki 2 x lar ştamgalary. Haw. Ana.

Gelensoň bara hä bir allergiýam başlaýar. Hudaýa duşmanyma didilämok. Bir nerwiň oýnaýada bir hili hakyt hujarýan. Neýse temamyz o däl. Şu makalary dawno Näzlim beripdi. Näzlim güler ýüzüň gülsün akylam. Ana öýe getirdim. Ýygnap çyka goýupdyrlar işde häzir gowadyp men çaý demläp içjek nesip bolsa. Näme aýtjakdym şu gün men siz bilen şeýle bir wideo paýlaşjak şeýle bir wideo paýlaşjak maňa göwnüýetmezçilik edýänler we onuň soň waý sähra durny diýýänler üçin onuň soň garaz Meni hiç neme etmeýänlere çykaran zadyma göwni ýetmeýänler üçin bir wideo paýlaşjak şu gün ýatman garaşyň akyl maňa. Öýe geldim. Grip däl allergiýam bar mende tozana mozana. Ys bolup biler käbir yslary. Olar nesip bolsa aýyň aýagyna gelýär enşalla. Ondan soň on bir. Şular ýalak. Yzjala bir zada degýär şu içen kremimi bahasy belli otuz bäş manatdan satylar nesip bolsa hemme kişem alyp bilýär şony özüm bäş ýüz gram bäş ýüz elli mi bäş ýüz gram antibakterialny reklamyna. Indi eliňizi ýuwýaňyz. Krem bilen çalmagyňyza gerek ýok. Türkdäki magazynda şu bar satylyp otyr. Arkaýyn alyp bilýäňiz. Ene. Akja ysjaly bir zada degýär. Size bir zat dokazat etjek. Gaýrat edip şu wideomy laýk, kommentariýa, repost, Baýdak hökman basyň garaşyň. Kybanlar bir laýk basyň men häzir size gorkunç bolup durandyryn ýöne häzir güneş kremiň nähile güýjüniň bardygyny görkezjek bolýan. Indi şu elimdäki gara krem eger şu ekranyň ýüzüne çalamda şu ekranyň ýüzi gap gara bolmaly Goraýjylygyny görkezmek üçin-de şul gara krem. Indi gara krem görkezýän. Indi elime birazajyk sykdym dänim, häzir gyzdyryp ýüzüme çaljak. Indi gara kremde güneş goraýjylyk barmy görýäs. Ine görşüňiz ýaly güneş goraýjylyk ýok eken gara kremde. Indi görşüňiz ýaly güneş kremlerimizi biliň, elli faktor, plus elli gradusa daýan. Indi onam elime birazajyk sykýan dänim, Häzir ýüzümde görkezýän size ýüzümde test edýän eger şu ýüzüm garalsa şo kömek etdigi serediň nähili aý neme edýä goraýjylygyny görkezýä güneş kremi görýäňizmi ine serediň güneş kreminiň güýjini görýäňizmi biziň güneş kremlerimiziň a ine ýene bir gezek sykaýyn ine gara krem sykýan welin ine hiç hili garalýan däldir Sebäbi bunda güneş goraýjylyk ýok. A güneş kremi sykýan welin, ine, güneş kremi sykýan welin, görşüň ýaly, sykan ýerim garalyp durandyr. Ine, görşüňiz ýaly. Görýäňizmi? Ine, güneş kreminiň test edilen güýji şol. Indi mundan beter nähili dokazat etjegimi bilemok, prosto alyp neme edip bilersiň Gülälege jaň edip sekiz altmyş dört, altmyş, togsan sekiz, segsen sekizden güneş kremlary alyp bilýäňiz.